Бүген атнаның шимбә көне эфирда атна яңалыклары студиядә Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Торыр урының булмаса, алабугалларны торак мәсьәләсе борчый. Балалар куркынычсызлыгы өчен автомобильчеләр урамындагы яңа скверда балалар мәйданчыгын башка урында үзгәртеп кору башланды. Без кабызган утлар сүнми әле, алабугада таҗи гыйззәтне искә алдылар. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Көннәр суытып җибәргәч, урамда гына түгел, өйләрдә дә өшетә башлады. Урамда һава температурасы көннән-көн түбәнгә төшә. Ул арада Алабугада җылыту сезоны башланып та китте. Җылылык челтәрләре эшханәсе шәһәрнең берничә мәктәбенә һәм балалар бакчаларына җылылык бирә башлады. Шәһәрнең социаль һәм башка учреждениеләренә җылылык идарәче компания, торак ширкәте җитәкчеләреннән гаризалар килгәч бирелә башлый. Җылылык эшханәсендә хәбәр итүләренчә, торак йортларга җылылык егерме беренче сентябрьдә, ягъни дүшәмбедән соң бирелә башланачак. Әмма әлегә бер генә йорттан да гариза килмәгән. Бүген Алабугада 462 күпкатлы йорт бар. Шуның 211-е шәхси җылыту казаннарыннан җылытыла. Торак коммуналь хуҗалыгы департаментының да хәбәр итүләренчә, бүген торак фонды җылылык сезонына тулысынча әзер. График буенча барлык йортларда торбалар юдыртылган, барлык йортларда төтен һәм һава юлларының техник торышы тикшерелгән. Күпфатирлы торак йортларда җылылык сезонына әзерлек буенча проблемалар юк, ди алар. Исегезгә төшерәбез, биш көн дәвамында уртача тәүлек температурасы сигез градустан түбәнрәк төшсә, җылылык бирелергә тиеш. Бер ел эчендә халыкны кабул итү барышында район башлыгы тарафыннан торак мәсьәләсе белән бәйле 52 мөрәҗәгать каралган. Кемнеңдер йорты янган, кемдер фатур алу өчен чиратта тора. Ә икенчеләре Алабуга районда ниде торак программалары эшләве белән кызыксына. Әйтик, бу атнада Рөстәм Нуриевка унөч кеше килгән иде. Аларның бишесе торак шартларына кагылышлы сорау белән мөрәҗәгать итте.

Ну, даже на это, наверное, согласна, потому что я каждый месяц по 12-13 тысяч плачу, у меня выхода нет, мне приходится хоть как платить, я же на улице не буду. Mm. Бердән бер минус программада катнашучылар бары тик бюджет өлкәсендә генә эшләргә тиеш. Бүген Алабугада социаль ипотека буенча фатир алу өчен 162 гаилә чиратта тора. Тагын яңа республика программасы да бар. Бу яшь гаиләләр өчен социаль ипотека.

Валентина Галичина да чираттан тыш торак алу буенча исәптә тора. Бу исемлектә 547 кеше бар. Бүген Алабугада ирекле муниципаль торакны ачыклау буенча эш алып барыла. Җир, мөлкәт палатасы бу юнәлештә җитди эш башлады. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәгәлләмов, Атна яңалыклары. Бер көн яхшы, өч яхшырак. Бу атнада Бөтенроссия буенча узган өч көнлек тавыш бирүгә йомгак ясадылар. Үзәк сайлау комиссиясендә федераль һәм төбәк компанияләрендә тавыш бирүне өч көн эчендә үткәрү дөрес булды дип саныйлар. Бу үз сайлау хокукыннан гражданнарның күбесенә файдаланырга мөмкинлек бирде. Өстәвенә, коронавируска каршы көрәш шартларында бу бик мөһим. Алабугада сайлаулар ничек узды? Бу хакта киләсе материалыбызда. Россиядә иң гадәти булмаган бердәм тавыш бирү көне тәмамланды. Ул коронавирус белән хәл йогынты ясаган аерым шартларда узды. Быел беренче тапкыр өч көн дәвам иткән тавыш бирү тыныч, җитди, хокук бозуларсыз узды. Россия Үзәк сайлау комиссиясе, Эчке эшләр министрлыгы һәм җәмәгать күзәтүчеләре шундый нәтиҗә ясады. Алабугада да сайлаулар тыныч узды. Мәгълүматларга килгәндә, Алабугада Рөстәм Миннеханов өчен 84 проценттан артык сайлаучы тавыш биргән. Районда республика Президенты Рөстәм Миннеханов өчен сайлаучыларның 87,67 проценты тавыш биргән. Ә шәһәрдә аның өчен алабугалыларның 84,6 проценты тавыш биргән. Алабугада сайлауларга халыкның 84 бөтен йөздән 41 проценты килгән, ә Алабуга районы буенча бу сан 84 бөтен йөздән 72 процент тәшкил итте. Территориаль сайлау комиссиясе мәгълүматлары әнә шундый. Алабугада бер үк вакытта өч сайлау кампаниясе узды. Татарстан Президентын, җирле хакимият органнарына депутатлар сайлау, шулай ук республика Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар. Биредә алабугалыларның күбесе Тимур Шаһивәлиевны хуплады. Ул безнең округны республика парламентында тәкъдим итәчәк. Аның өчен шәһәр һәм районның 30 бөтен уннан биш меңгә якын кешесе үз тавышларын биргән. Муниципаль сайлауларга килгәндә, мәсәлән, Рөстәм Нуриев дүртенче округ буенча сайланган. Аңа үз тавышларын 1374 кеше бирде. Бу тавыш бирүчеләрнең 74 проценты диярлек. Әйтергә кирәк, шәһәрдә һәм районда барлыгы 62 сайлау участогы комиссиясе эшләде. Мәсәлән, участокларның берсе Үзәк район хастаханәсе территориясендә урнашкан. Бу ябык участокта коронавирус госпитале табиблары һәм стационарда дәваланучы пациентлар тавыш бирделәр. Эш шунда ки, табиблар чираттагы сменага госпитальгә ундүрт көнгә килә һәм аның вакытында прописка урыны буенча үз участогына бара алмый, шуңа күрә аларга эш урынында ук тавыш бирү мөмкинлеге биргән. Сайлау комиссиясе әгъзалары буфер зонасына керер алдыннан кирәкле саклык чараларын үтәделәр. Алабугалылар өйдә тавыш бирү мөмкинлегеннән дә актив файдаландылар. Пандемия чорында өйдә тавыш бирү аеруча популяр булды. Комиссия әгъзаләрен үзләренә өлкән сайлаучылар да, нинди дә булса җитди сәбәпләр аркасында участокка килә алмаучылар да чакыра алды. Моннан тыш, унөченче сентябрьдә, бердәм тавыш бирү көнендә алабугалыларның гриппка каршы прививка ясау мөмкинлеге бар иде. Бу мөмкинлектән 891 кеше файдаланган. Табиблар Алабугада алты, районда унбер участокта эшләделәр. Президентны сайладылар,

Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкына тугрылыклы хезмәт итәргә ант итте. Аерым алганда, Президент Татарстан Республикасы халкына дөрес хезмәт итәргә, аларның хокукларын һәм иреген тәэмин итәргә, Татарстан Республикасы һәм Рәсәй Федерациясе Конституциясен, шулай ук законнарны үтәргә һәм үзенә йөкләнгән бурычларны үтәргә ант итте. Татарстан өчен көчтән килгәнне эшләрбез һәм булдырырбыз, дип ассызыклады ул, Президент вазифасына керешеп, республиканың Күп милләтле халкыннан сайлаучыларга миңа күрсәтелгән ышаныч өчен рәхмәт әйтәм. Президент һәм муниципаль сайлауларда әйтелгән тәкъдимнәр, һичшиксез, исәпкә алыначак. Татарстанлыларның карарын кабул итеп, республика язмышы өчен, республиканың һәр кешесе, киләчәк буын алдында тулы җаваплылык тойганымны аңлыйм, диде Миннеханов. Яңа президент срогы Рөстәм Миннехановның карьерасында өченче булачак. Татарстан Конституциясе нигезендә вәкаләтләр срогы биш ел тәшкил итә. Дүртенче мәхәлләдәге сквер үзгәртелә, дөресрәге, скверның бер өлеше генә. Балалар мәйданчыклары, төрле таганнар, баскычлар урыннарын алыштыралар. Хәзер алар скверның иңбашында, Тынычлык проспекты ягыннан кергәндә торачак. Ни өчен мондый карар кабул ителде һәм төзүчеләр эшне кайчан төгәлләргә планлаштыралар, тулырак мәгълүмат алга таба. Автомобильчеләр урамындагы скверда балалар мәйданчыгы урынны үзгәртә. Үзгәртеп кору уңайсызлыклар белән бәйле. Хәтта балалар өчен травма алу куркынычы да бар. То, что мы сделали детскую площадку и установили там. Без балалар мәйданчыгын, таганнарны үзгәртәбез. Балалар монда уйнаганда бәрелә, имгәнү куркынычы бар. Шулай да балалар мәйданчыгын күчерү турында карар кабул ителде. Без грунтның өстен алдык, хәзер менә ак ком кертәбез һәм балалар мәйданчыгын бирегә күчерәбез. Ә калган урында велосипедта, скейтбордта йөриячәкләр. Эшчеләр сөйләвенчә, ике-өч көн эчендә мәйданчыкны сүтеп яңа урында урнаштырачаклар. Бу урында исә махсус өслек яңартылачак. Калган эшләргә килгәндә, алар бу атнада тәмамланачак. Төзүчеләр, алабугалылар скверны сакласыннар иде, дип теләк белдерә. Без һәрвакыт ата-аналардан балалары артыннан күзәтүләрен сорыйбыз. Балалар да, олылар да төзегән скверларны, паркларны сакласыннар иде. Без утлар куйдык, аларны инде ватарга өлгергәннәр. Бу инде вандализм. Без бит үзебез өчен генә түгел, кешеләр өчен эшлибез. Моны кем күрсә дә, фотога яки видеога теркәсеннәр иде. Полициягә шалтыратыгыз яки безгә хәбәр итегез. Скверны сакларга кирәк. Бу бит матурлык. Скверда ун видеокүзәтү камерасы урнаштырылган һәм алар барысы да эшли. Исегезгә төшерәбез, ике бөтен уннан биш гектар мәйданлы яңа сквер республиканың иҗтимагый киңлекләрен үстерү программасы ярдәмендә барлыкка килде. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Бу атнада зур һәм күпкырлы мирас калдырган язучы, драматург, артист, режиссер Таҗи Гыйззәтнең тууына 125 ел тулды. Ул кырыкка якын драма әсәре иҗат иткән. Ул гына да түгел, Алабуга тарихында да тирән эз калдырган шәхесләрнең берсе. Әлеге уңайдан бу атнада Үзәк китапханәдә Таҗи Гыйззәтне искә алу кичәсе булды. Һәм китапханә эшләве, позвольте мне. Әдәби кичәгә Казаннан язучылар, Таҗи Гыйззәтнең оныгы Гүзәл Гыйззәт, драматургның иҗатын яраткан алабугалылар килгән иде. Китапханә хезмәткәрләре язучының тормышы, иҗаты, әсәрләре белән таныштырды. Бу атнада, унбишенче сентябрьдә, Таҗи Гыйззәткә 125 ел тулды. Ул, күп кырлы мирас калдырган язучы, драматург, артист, режиссер. Кырыкка якын драма әсәре иҗат иткән. Шушындый очрашуларның әһәмиятлеге турында әйтәсем килеп китә. Тормышлар да, бәлки, бик авырдыр. Безгә коронавирус. Темасы да, бәлки, мондый очрашулар оештырырга бик мөмкинлек бирмидер. Мавыгып та китәбездер башка әйберләр белән. Без, без бик сирәк үзебезнең әдәбияткә, үзебезнең тарихка игътибар итә башладык. Һәм менә бүгенге очрашу ул тагын бер безнең тарихка, әдәбият тарихына мөрәҗәгать итү өчен тагын бер сәбәп. Мин бик шат, Бүген Дәбәтинең туган көне сезнең белән каршы алам. Бүген безнең кичә ике телдә, татарча һәм русча. Таҗи Гыйззәт биографиясенең берничә сәхифәсе ала. Буга шәһәре белән бәйле. 1925 нче елның сентябрендә хатыны ике баласы белән Таҗи Гыйззәт Алабугага килеп төшә. Ул Алабуга педагогия техникумына хуҗалык эшләре буенча мөдир булып эшкә урнаша. Озак та үтми, техникум эшләрен җайга салгач, Өметле студентларны җыеп, театр түгәрәген оештырып җибәрә. Бер сүз белән әйткәндә, Таҗи Гыйззәт Алабуга театр сәнгатенә нигез салган кеше ул. Әгәр дә Таҗи Гыйззәт бүген минем Таҗи Гыйззәт белән мин бүген очрашсам, гасырлар аркылы булыр иде инде ул. Безнең сөйләшер сүз булыр иде. Татар халык театры белән мин Алабуга мәдәният сараенда менә дүртенче елымны эшли башладым. Таҗи газет минем өчен бик күренекле кеше. Шушы спектакль белән бергә без шулай ук Таҗи газетның Башмагым дигән комедиясенә дә алынырга җыенабыз. Әле ахырына хәтле уйланып бетмәде. Бөтенләй куеп өлгерә алырбызмы, өзеген генә әзерләрбезме, әлеге